sy'n bod yna chi'ch dau? Chi rhyw sponsored silence yno? O oh, ia. Hmm? Rwy'n iawn i fy nghofio. Can i fi beth i chi fyd? Lle mae da droddiad di, Dawn? Mam, chdi golchi'n hyn twtsbol eto. O taswn i di weld o ella byswn i. O na, gyn i weld snybl syth ar o cinio. Lladdith Jim Jim fi. Mmm, five foot four. O, oh, smart coffee yn sbar da fi. Bryn! Ti dod yma ta? Rhaid i chdi agor dy hen geg fowr, wyt? Sa mam di gofyn i chdi bryd bynnag, bysa? Na, sa tad. Doedd hi'n cofio dim byd amdan y fflipin adroddiad neu'r stwff fues di o flaen ei thrwyn hi. Wel, jyst cyfra dy hun yn lwcus bod yr Emrys Charles na wedi sgwennu ar un chdi. Paid â bod mor fabïan, nei di. O, neis i weld chi'ch dou yn ffrindiau mawr, fel arfer. Diolch, a sgenna fi ddim amser i fwydro.

O'n i'n meddwl bod y drai ti ddrwg a ma' hein yn torri bob record. Math bach o ddrewdod ddim drwg i neb yng nghariad i. Hwyl. Tasa fo mond yn dod o nw gynt ne' tasa fo mond yn tynnu nw allan. Wel, yli mewn difri. Rita Arwel Jones.

O, rownd arall wedi gwbla. Go on, mate. So bydd yn bod? Dau gwir wrthych chi. Dwi'n meddwl mod i'n ei weld car Roger.

Nawr, gwerthau. Mae Misus Hanwyl ar lawr yn y tŷ, a mae drws di cloi a fedrai'm mynd ati, dawel! Yn lle welist di o? Di parcio'n Bryn Mawr. Pryd welist di o, rŵan? Gyna? Hanner awr yn ôl. O'th Roger yn y car, welist di Roger yn y... Liz! Paid a cynyrfu, falle mae nid car Roger o'dd e. O ta, wnei di slif. Welist di Roger yn y car, Meirion? Naddo. O reit. Liz, ble ti'n mynd? Emma, sgol ar ôl y siop. Liz! Sy'n anwyl! Ffion, aros fyna. Just aros.

Ffwrdd â'm ambulance. Dyna ma am bach, sy'n pwynt fel o'r agos o fe ma. A mae Meirion wedi weld o, mi glywys ti o'n deud. Dyta na gei gare o fe. Reit, dyma. Ni gytre fe. O, oh, fi o'n i di edrych ar ôl carwsa mi bach, nes bod fi'n dod nôl. Na i, Mrs Anwyl. Fydd yn iawn, da chi'n meddwl? Bydd, siŵr. Mae mae'n dwylo diogel rwan, diolch i ti. A bydd rhaid iddi cael pen yn ei chwyn. Ydy paid y poeni am pethau fel yna rwan. Mae'n mynd i fod yn iawn, dyna sy'n bwysig. sens bod hen lady fach fyna'n byw ar ben ei hunan. Ond ti'n meddwl yw 'i wedi? Dw i'm yn gwybod. Clyw! Mathemateg! Gallai wneud yn well petai'n gweithio'n galetach. Cymraeg, llen. Gallai wneud yn llawer gwell petai'n darllen y testunau fanylach. Rhyn mwyn sgafio nhw i gyd. Dydw ddim yn gweithio ddigon calad. Aroliadau dolyg i nhw. Sa'n nhw'n cowntio ar gyfer yr haf? A dydy rownd bapur newydd na'n gwneud dim lles, chwaith. Ei Ari! Ti di gael gor y cleddu fe tro? Na, ddo. Ei, ti'n di gael ceffil fe? Cellia, Snipes. Boi gwyll ys di. Ti'n cael dwy ffeit. Rwy'n ti gael lot o practis ar yr uh, felly bydd. A, lot o practis ys di wisgo teits, di. Ti'n lladd rwy'n ta? Na, ddo. Rwy'n sy'n lladd i. Arwel! Ti dal ma, dwi isio gair efo chdi. Dim dy fam di naci? Chop chops bitch. Rhaid di rando ar mami ŵan. Sut mae arnon ni am gwrsad pel droed ta? Yym. O llwm iawn. Sa na mond ryw dri ar ôl. Mae gofyn cael stoc o dda o reina cyn dolig. Mae wertha fel slecs. Yw, shwmae Glyn? Be' fedrwn i neud i chdi heddiw? Ynglŷn â'r beic newydd 'ma ma' Dylan a wedi brynu. O, mae'n chwip o feic. A ma' 'na chwara teg iddi bod wrthi fel lladd nadrodd yn llenwi'r cadw megainnas gen i. Ie, wel dyna pam dwi dod yma. Mae petha 'di newid. Fi fydd yn prynu'r beic iddo fo rŵan. Ma' Anna 'di archebio'n barod. Ydi. Ond ma' Dylan am 'i ga'l o'n gynt er mwyn iddo fe ga'l arfar efo fo cyn y ras. Os di Anna'n fodlon. Oes 'na broblem? Nag oes. Dim o gwbl. Mond bod pawb yn dallt ei gilydd, de? 'Na fo te. Popeth yn iawn. Sypreis, sypreis! Fel i be' ffeindies i'n gwilod dy fag di. O! O'n i 'di anghofio am wnna. Paid â palu nhw. Oeddach chdi'n cofio'n iawn ond bod gen ti ormod o gwilydd i ddangos o. Be' 'dach chi feddwl? O dwi 'di pasio bob dim eniwe. Ma' 'na wahaniath mawr rhwng pasio a chrafu drwadd Arwel. Ma' dy dad a fi 'di bod yn trafod. 'Dan ni'n meddwl bod y rownd bapur 'ma'n mynd â gormod o d'amser di. Be'? Ella bysa well i chdi roi gorau iddi. Canolbwyntio mwy ar dy waith ysgol. No wê! Arwel! Jawch erioed, sdim eisiau mynd dros ben llestri nawr, oes e? Falle bod y busnes bwlian mae wedi ffeithio ar ei waith e. Paid â hel esgusion! Rhaid iddo fo dorchi Lewis, a gorau po gyntaf 'fyd! Wel, dwi'm gwbo amdanach chi de ond dwi 'di drysu'n lân. A finna 'fyd. Dwi'n dechra meddwl sdim mynd i coleg yn werth yr holl hassle. Wel os dwi isio mynd i Aber i neud drama ma' gofyn fi ga'l by a dwy cy. A os dwi'n mynd i drio ca'l hynny de ma' gofyn fi dynnu gwinadd o'r flew rŵan. Wel, dwn i'm amdanach chi de ond dwi ffansi tyfu lot o flew a denu i ryw goedwig ne' rwla. O, ella sa well i finna anghofio am y ddrama ma 'fyd. A jyst canolbwyntio ar 'y ngwaith ysgol. Bobol annwl genod bach, does 'na ryw broblema mawr ar 'ych sgwydda chi dyddia' yma, dwch. Doedd 'i ddim fel hyn ers talwm chi. Be' goblin ti'n neud, Ffion? Caffi di fyma, ddim sŵ. Dwi gwbod, dim ond edrych ar ôl Misus Annwyl dw i. Mae 'i sâl. O yndi siŵr a ma gin Liz yellow fever yndoes? O mae di mynd i sbyty. Wel ella sa'n well ti ffonio a bwcio gwely dy fam yno hefyd fi ddim yn hapus iawn pan welith ti rheina coelia di fi. Nia plîs plîs plîs nei di edrych ar ôl y ci fi tan fi adra o'r ysgol. Plîs. Yli ffyc ond fedra i yli. Ffyc adra fedra i ar y wyneb beth Cerwch yr anifeiliaid ma allan o ganol y lle bwyd ma rŵan. O, chditha. Yn deutha i bo' chdi 'di gweld car Roger. On' weles i mohono fo. Ac os ddalia i chdi'n dir celwydd wrtha i... 'Na fo!